Çagajyklaryny ekläpdi. Bir çagajygam ogly bar, işe ukypsyz. Ýöne bir günden bir gün men döwletnama almansam, kotowly jaýda oglum ýaşap ýördi. Meň bir gapdalymam boşdy. Muny Isputnikden görýärler-de, hä, boş ýer diýýärler, şäher häkim bir telekä çatar, ýa meň goňşymyň ýeri bilen bile. Menem muny arz edip bardym welin, ölçediler, barladylar, komissiýa düzüpdirler, hemme zat edip, ýerbe-ýer edip, ynha maňa döwletnama berdiler. Siziňki daýza dogry selnik döwletnama berdiler. Menem döwletnamany alanymdan soň, Be, boş ýer bolsa şäher häkimi, häkimler satyn berjek eken, häkime pul gerek eken, biz ýaly daýhana pul gerek däl eken diýdim-de, men gurluşyk edip başladym. Döwletnama alanymdan soň.

Soto ýatyryldy diýip, maňa şeýdip hytaý mehmal etdiler. Men ýigrimi bir sany edara hat ýazdym. Hemmesem seň bar zadyň dogry, Akmyrat aga, öýüňden çykma-da, bolan sud eken, gatyk bolsun, sud bolsun, öýüňden çykma-da, çaýmyşda otur-daýza, seň hemme zadyň dogry, biz kanun esasynda berdik diýdi. Batyr. Taçyk Liliýanyň ýanyna bardym, ol indi kanun esasynda berdik diýdi, men ýöne soň olar bilen üýtgeşdiremoklar. Taçyk Liliýa şäher häkime baryp, meň näme üçin döwletnamamy bar şeritnama bilen ýatyrdyň diýemde, ýatyrýaňyzmy diýemde, döwletnamany ýatyryp biljek adam bolmaz diýip, haýyş sögüp, bizi şeý diýip, arkaýyn oturyň diýip goýberdi-de, ine, indem meň ýurt gownum, ýurdumy weýran etdiler.

Muňa dogry hereketi ötmeliler, ony gollamalylar. Ýöne men ýaly etiziň, maýyp, ogully ata meň bäşlik at bolup ýerini alyp bermeli däldir-ä. Meňkä ýigrimi dörtde kyrk dokuz metr, oňkyny bolsan onda kyrk metr edip berýäler. Gyrajykdan berýäler, ýeňsesinem özi ulanmaly. Baýlar näme etse edibermelimi? Men şoňa Dym haýran. Meň-ä sekiz klas bilimim bar, ýokary bilimim ýok. Men hemme wagtam eklenç etmek üçin, şu okuwdanam eklenç etmek üçin bardym. Häzirem oglumyň eklenji üçin men ylgap ýörün. Ýöne, häzir instituty gutaran adamlar on metr ýeri şeýle berip, yzynam şo ulanmalydygyny, Düşünenoklarmyka? Ýa meň ýerimden alyp oňa Hut-da meň çözgüdim ine meňki dogry diýip bersin. Hut-da oňa bir ýalbarýalar, Hut-da saňa täze ýer beräýeli diýip. Ýok, maňa diňe şo taý gerek diýip dur. Maňa bir gezejik saňa täze ýer bereli daýzada diýip görmediler. Ýa ene ýany aglatmalymyka? Olar hajja gidip gelipdir. Dogry, hajja gitsin, yrsaly oram oram bolsa men hiç kime gözegçiligim ýok. Ýöne hajja giden garynjanam ynjytmaly däl diýýäler, ol hem bizaram men ýaly altmyş üç ýaşan enäni ynjytýar. Men şuny bara hökümete garşylyk etjek bolup edemok. Ýöne men sekiz gezek Aşgabada ýüz tutamda bir gezegem prezidente haýyşnamam barmady. Şuň ýaly ejizleri Mary şäheriniň häkiminiň agyr atýanyny bilesim gelýär. Men ol telekeçini günäkärlämok, sebäbi telekeçi maňa öz agzy bilen, men muny şäher häkime dünýäň puluny berdim, men muny alar, kim güýçli bolsa ýer şoňky bor diýdi.